hatina kukumanikidza taikusvikai kutaurira kuti apa murume aita mari nokuti murume aye achitinyepera aiwa before zvemari ndakakuza ndiri Zvekupenga iso lova atiri kukuuraya ndifamba nebenzi ndiko zvezvaku. Aiwa aiwa Felisa zvakataura kudaro on social media wakutadza. Wakutadza. Murume was in a range nokuti iwe wanga wakutaura naShepard pai pafoni rumba make. Saka he was entitled kuti apenge. No, Shepard aimudza Agri.
Shepard will check on me every morning. Anti But iwewe taura chokwadi pane vanhu ndaizviziva here kuti utaura nashepard kunzoko vasingazizive ini Hazvizive because Shepherd wa- eti Shepherd akanditorera visa guys ipapo handirambe chero vanhu vakati chii ane right yekutamba Shepherd akatora visa ndiye aida kuti ndiuye but Shepherd wanga nedzakewo nhau dzaaita mumastreet umu ndobva ndaunzwawo nhema dzekuti arara na- naloveness Ndakazotozozia recently kuti havana Loveness wacho naka takazotaurirana akanditi since ini nandito taura chokwadi anamborana chepati but it's too late now. But that time I was angry. Anger iyoyi inoita kuti ndikoverreact. Dai ndisina kuoverreacta pamwe andizive maybe I would have been made Shepherd. Because Shepherd was a good guy. Shepherd aisandirova. Shepherd akanga uriwo nemaera ake anoero vakanzi what what but at least he was reasoning. Ende Shepherd anga asinganyebe kuti ane mari asina.

hapana mwana akapinda mabvi sokuti ndaiona kuti nditi nokuti murume uye achichema kuti ndiri kurohwa tete ndiri kurohwa tete ndiri kurohwa saka waita sei tate ndiwewe tete vacho waita sei murume acho achiti ndiri kurohwa dai ndakatito zvakanaka mumba mu ndaisataura nashepard but murume uyu aindi ndino ndaita kunge imbwa ndaitirwa dho kuda nepari akaenda kubasa anokiya dho ndosweramba ese malaiva maona ndichiita yai handivaona ndaingonzunzuruka mumba you can't go out you can't report 911 ndakatozozvipoti zviya mafiri mamuvi anoti when youare in trouble call 911 ndoba ndakazozva kuti kune 911 otherwise i was just akada kumbotora foni vabvunze ateta foni yangu aizonditsvaga usiku anenge adzoka nayo you take my phone no communication paanoisiya ndopanodai kuti olive Ati kuti tell life kuti guys I'm in trouble. Ndainyara kuti vanhu ava. Apa ndaitya kuti ndiri muAmerica. You know first time in a country ukanzi uri kudedzerwa FBI. Ukanzi unogona kubhanwa munyika. Unoprotecta chi? Unoprotecta because at the end of the day it's not like handisi kuda kudzokera kuAmerica even if it's not for him. I would love to go ndichiita mashows or whatever. But now because murume uya ndichikidzira i had to protect kuti i need to come back in this country mm. saka kandibhandisa ka since ari muamerican because i vati i'm a fucking american citizen i'm a fucking inotinashe kana katanga kusoya unokangana zveshoko ramari zvangofana neni ndikatanga kutuka unokangana kuti munhu ataura zveshoko ramari everybody kana atama anotaurawo zvaanotaura ende yekuti ndakamutukira mai tinashe kana achinyenga anouya kwauri obva ati munhu wese musikana wake wese ngauya kana achida you remind me of my mother my mother was into charity she was a good woman and everything inini chaendakanzi keep your short hair that is my mother ndine maphotos amai vake vane mushort hair so you remind me chinzwa aenda kuinbox kwajowi jowi you remind me of my mother ndikati seiko mahure ese achikureminda of your mother

kana uchiti unhu hwamai vako hwakafanirwa saka inamai vako akafanana saka ndozvekuti zvaari kunzi zviri kumurwadza and besides that ndakamuti why uri kuita munyama wekuti hauna chauinacho domboiakatouya mumusha mavo aiwa pana madza paye wakatokumbira ruregerero in writing ukatotaura kuti iam so sorry ndandashatirwa iye akati i am not going hanzi akati zvanzi ndikuziza kuti mazwi aya abva kuna anti ndo vanyora vataura kuti sori ndikati chiri ndanyora kuti sori daiti munhu asina kukwana zvinoti andapindira wakamboona muroora ari fast forward ndikati ngatiisei okatomstori aiwa amai titi izvi zvetomstone tiregai murume wenyu atungamire bcause ndakanyara pandakasvika paguva ramaida unotoritsvaga iye ririko rinenge richingodya mari uye richiita sei ndizenda kuti tinge tomstone kati ndiwe mwana wekutanga mumusha tenga dai mufoseredai